Sut dach chi ffrindiau? Croeso i Grochen Disney! David dw i. Ac April dw i. Dw i'n dod o Brydain. A dw i'n dod o America. Dau ffên Disney 'da ni. A dau ddysgwyr Cymraeg 'da ni. Ymunwch â ni am y newyddion ddiweddaraf Disney, ac hyd Disney. Helo pawb, croeso nol i Grochan Disney. Croeso nol April, sut wyt ti? Dw i'n dda, sut wyt ti David? Dw i'n fendigedig a dw i'n barod am bennod newydd o Grochan Disney. Wyt ti'n barod April? Ydw.
Perffaith, mi fyddwn ni'n dechrau fel arfer efo newyddion ffilmiau. Mae 'na lawer o newyddion ffilmiau y mis yma gan Disney. Mae Disney wedi rhyddhau trailer newydd ar gyfer Hexed. April, wyt ti wedi gweld y trailer newydd ar gyfer Hexed? Do, mae'r ffilm yn edrych yn hyfryd. Dw i'n cytuno. Os 'da chi'n cofio, yn y pennod diwetha', roedden ni'n siarad am Hexed. Billy ydy'r prif gymeriad yn y ffilm ac mae hi'n darganfod bod gynni hi bwerau hudolus. Dwi'n teimlo'n gyffrous ar ôl gwylio'r trêlwr, a dwi'n siŵr mod i wedi clywed llais Stephen Fry yn y trêlwr, mae o'n chwarae'r llyfr hudolus yn y ffilm. Oh really?
Ie, felly dw i'n fwy cyffrous rŵan. Dw i wrth fy modd efo Stephen Fry. Mae o wedi gweithio efo Disney yn y gorffennol yn barod. Mi wnaeth o chwarae'r Cheshire Cat yn Alice in Wonderland live action. Mi fydd Hext yn cael ei ryddhau ym mis Tachwedd eleni. Dw i'n edrych ymlaen at y ffilm newydd yn fawr. A fi hefyd! Nesa, dw i'n gyffrous achos 'da ni wedi clywed y bydd Chris Sanders yn cyfarwyddo Lilo and Stitch 2, y fersiwn live action. A Chris Sanders, wrth gwrs, greodd Stitch ac hefyd fo ydy llais Stitch. Felly, mae hynny'n newyddion da iawn. Ydy, dwi'n meddwl bod hi'n syniad da iawn gwneud sequel i Lilo and Stitch live action. A fi hefyd, wrth gwrs. Siarad am Lilo and Stitch, wyt ti wedi gweld y poster ar gyfer Lilo and Scratch? Do.
Wyt ti'n gwybod unrhyw beth am Lilo and Scratch, April? Wel, ffilm fer ydy Lilo and Scratch. Mae Lilo yn achub cath o'r enw Scratch, a rhaid i Stitch warchod Scratch Ac mae gynno fo lawer o broblemau efo'r gath newydd. Mi fydd Disney yn dangos Lilo and Scratch yn sinemâu efo Hext ym mis Tachwedd. Diolch, April. Rŵan, 'dan ni wedi gweld Toy Story 5, ffrindiau, ac i ddechrau, Dan ni'n caru'r ffilm yn bendant. April, be oedd y ti'n feddwl am y ffilm newydd gan Pixar? O'n i wrth fy modd efo'r ffilm. Dwi'n ffan mawr o Jessi, felly o'n i'n hapus bod y stori'n canolbwyntio arni hi. Baswn i wedi hoffi gweld mwy o Bo Peep hefyd, a chymeriadau fel Slinky Dog. M-hm, dw i'n cytuno.
Hefyd, o'n i'n meddwl oedd hi'n dipyn bach yn dywyll ond yn ddoniol. Dw i ddim yn meddwl oedd hi'n gystal â'r pedair ffilm gyntaf. Ar y diwedd, o'n i eisiau gwybod beth ddigwyddodd i'r teganau oedd yn perthyn i blant eraill. Y plant o gwmpas y byd sy'n dal i hoffi chwarae ar eu tabledi. M-hm, dw i'n cytuno eto. Beth sy'n digwydd efo'r plant eraill efo eu tabledi? Beth bynnag, ro'n i'n caru neges y ffilm. Yng nghyffredinol, dw i ddim yn hoff iawn o ddechnoleg, ac yn enwedig AI. Mae'n bwysig i blant chwarae, defnyddio eu dychymyg, ac yn jyst bod yn blant. Mae'r ffilm yn fendigedig. Ewch i weld Toy Story 5 tra mae o'n dal yn y sinemâu. Unrhyw beth arall, April? Nac oes!
Ond, 'dan ni'n mynd i weld Moana live action y mis yma, gobeithio, gobeithio! Reit.
Mi fyddwn ni'n rhannu ein sylwadau yn ein pennod am fis Awst. Beth sydd nesa, David? Nesa ydi newyddion a pharciau. Wel, dw i'n drist a dw i'n gyffrous achos yn Orlando mae Carousel of Progress wedi cau! Aww, bechod!
O, diolch, April. Dydy April erioed wedi bod o'r Carousel of Progress o'r blaen. Ond un o fy hoff atyniadau yn Disney World ydi o. Ond does dim rhaid i chi fod yn drist, pawb, achos mae Carousel of Progress yn jyst cael glow up tan y blwyddyn nesa. Mi fydd yr atyniad yn cael golygfeydd newydd. Syniad da iawn, achos mae Carousel of Progress yn edrych yn hen iawn. Ydw i'n cytuno. Mi fydde i'n colli'r fersiwn gwreiddiol, mor nostalgic ydy o i mi. Ond dw i'n edrych ymlaen at y newediadau. A newyddion rhyfedd o Disneyland yng Nghaliffornia. Yn anffodus, mi wnaeth dyn syrthio i lawr y bryn ar Tiana's Bayou Adventure. O dear. Pupur. Ie, dydy o ddim wedi marw, diolch byth. Ond dydy Disney ddim yn gwybod beth oedd y dyn yn gwneud ar y bryn. Naeth o neidio allan, naeth o syrthio, pwy sy'n gwybod? Pwy a ŵyr? Wel, rhywbeth hapus rŵan! Mae 'na law newydd yn Animal Kingdom yn Orlando. Ww! Mi gaeth Cinnamon ei geni ym mis Mehefin. Enw ei mam ydy Clove. Am ciwt! Ydach chi'n medru gweld Cinnamon a Clove efo'n gilydd ar Kilimanjaro Safari rŵan yn Animal Kingdom. Waw!
Diolch, April. Rŵan, y mis yma, mae gen ti ein Ffaith Disney, toes? Oes!
Ein segment nesa ydy Ffeithiau Disney! Wyt ti wedi clywed am y Disney Garden of Wonder yn Singapore? Naddo!
Does 'na ddim Parc Disney yn Singapore. A nac oes.
Dim ond yn Tsieina, Siapan a Hong Kong. Ond mae gan Singapore atyniad o'r enw Gardens by the Bay. Ac yn Gardens by the Bay mae 'na arddangosfa o'r enw Disney Garden of Fantasy. Arddangosfa o flodau a phlanhigion ydi o. Mae 'na topiaries Disney a Pixar, Dach chi'n medru gweld lluniau ar-lein a maen nhw'n edrych yn anhygoel. Os dach chi'n ddigon lwcus i fynd yno, medrwch chi hefyd brynu pethau Disney arbennig a chwrdd â chymeriadau Disney. Ac hefyd, os dach chi'n ddigon lwcus i fynd, rhannwch eich lluniau ar ein Facebook grŵp ar Crochen Disney! Syniad da iawn!
Dyna fo am y mis yma, ffrindiau! Diolch yn fawr iawn am ddod yn ôl a gwrando arna ni fel arfer, ffrindiau! Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar Facebook, Ar Crochan Disney, mae'r grŵp yn newydd, dach chi'n medru ymarfer eich Cymraeg efo ni ac yn siarad am bopeth Disney efo ni! Wela chi mis nesa pawb! Hwyl fawr pawb! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, Hawlfraint David Herzog, 2226, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i'n noddwyr Mentoriaeth Conway, Mentoriaeth Fflint a Wrecsam ac Angharad Madog. Wela chi yn fuan, pawb!